Ix-xemx sajfija.
Insellmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-klim biex nifmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum ħejjejna programm ieħor interessanti mill-lat etimoloġiku u se nitkellmu fuq żewġ kelmiet li ġibnihom mill-Ingliż u daħlu fil-lingwa bil-mod ta' kif il-Maltin semgħuhom u interpretawhom. Dawn huma l-kelmiet bajla u Skrun. Fl-ewwel parti tal-programm, George Farrugia se jagħtina tagħrif dwar l-etimoloġija ta' bajla u bis-saħħa ta' eżempji differenti se jfehmna wkoll il-proċess ta' kif twieldet dil-kelma. Fit-tieni parti tal-programm, Ġużi Gatt imbagħad se jkompli jibni fuq l-ispjega ta' George Farrugia u jispjegalna fuq in-nisel tal-kelma skrun. Il-mod ta' kif żviluppa l-Malti matul iż-żmien kien frott ta' ħafna ħakmiet li kienu jitkellmu l-lingwa tagħhom. Uħud mill-kliem li ħadna mil-lingwa tal-kolonizzaturi tagħna ħallejnieh l-istess, iżda kliem ieħor ġarrab bidliet fil-pronunzja tiegħu, ngħidu aħna, f'xi vokali jew konsonanti li nbidlulhom il-pożizzjoni tagħhom, jew għax naqqasna jew żidna xi vokali jew konsonanti oħra, sforz kemm is-sens tas-smigħ kultant jaf iqarraq bina. Jew għax għaffiġna l-kelma b'mod tassew goff tant li bilkemm tibqa' tintgħaraf? Tkun qisha qalgħat daqtejn tajba f'logħba boxing meta l-wiċċ jiġi sfrakassat, iżda taħt il-qoxra mfarrka tiegħu xorta waħda tibqa' tara l-istess persuna u l-lingwa hekk ġralha. Matul iż-żmien, in-nies li sawruha ma kinux in-nies ta' skola li kienu joqogħdu bil-pinna u l-klamar biex kollox ikun eżatt, iżda ommijietna u missirijietna kienu jinterpretaw il-lingwa permezz tas-smigħ u dak li kienu midħla tiegħu diġà. Illum, għax ħafna minna nafu l-iskola, nitbissmu meta nirrealizzaw kif affiġna kliem bħal spaction minn inspection chamber, requia materna minn requiem aeternum, xi cups over minn shock absorbers, jew, kif semmejna fi programmi preċedenti, il-furmarija minn infermerija jew ċisk. Minn Checks, tlaqna nisimgħu lil George Farrugia jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma bajla. Aktar tard imbagħad, naqsam magħkom lista ta' kliem u postijiet popolari li huma xhieda ta' kif niesna applikaw il-lingwa tagħhom tas-smigħ u mhux il-lingwa eżatta tal-ħakkiem.
Il-kelma bajla bil-plural bajli u bajliet tfisser kontenitur kbir tal-metall li jintuża normalment biex jitalla l-ilma fih u li x'aktarx joħroġ il-fwar minnu u b'dan il-fwar ħafna drabi jiġifieri jintuża wkoll bħala mezz ta' enerġija ħalli jitħaddem mekkaniżmu ieħor. Il-bajla tista' tfisser ukoll illum qed jużawha bħala kelma għal magna magna moderna li jużawha l-furnara biex ilewtu l-għaġna fiha. Jiġifieri normalment kienu jużaw magna tal-injam Biex iħaddmu din l-għaġna ħalli jkunu jistgħu jagħmlu l-ħobż, illum għandhom din il-magna moderna wkoll qed jgħidulha il-bajla biex iħaddmu din l-għaġna tal-ħobż ħalli jkunu jistgħu jagħmlu l-ħobż. Il-bajla tista' tfisser ukoll dik li bl-Ingliż tissejjaħ mixer, dik li forsi l-aktar l-aktar li narawha aħna fit-torof dawn li tkun fuq dawn it-trakkijiet il-kbar dejjem iddur eh, u li fiha jitfgħu materjal bħal siment, ramel, ilma, żrar biex minn dan il-materjal jagħmlu l-konkos. Issa, x'fiha interessanti din il-kelma bajla mill-lat lingwistiku? Hawnhekk irridu mmorru daqsxejn lura għall-perjodu Ingliż, lura l-istorja għall-perjodu Ingliż Meta nafu li l-Maltin ma kinux jafu sew din il-lingwa, l-Ingliż tajjeb, wisq inqas kienu jitkellmuha, wisq inqas jaqrawha. Allura l-kliem mill-Ingliż kien jidħol fil-Malti permezz tas-smigħ, kif kienu jisimgħu l-kelma l-Maltin u jinterpretaw din il-kelma mill-mekkaniżmu lingwistiku tal-uniku lingwa li kienu jafu, tal-Malti. Mela, huma, aħna għadna fil-bidu li bajla ġejja mill-kelma boiler, imma l-Ingliżi, ma jippronunzjawx il-kelma bħala boiler, aħna ngħidu boiler għax nitkellmu varjetà ta' Ingliż Malti ngħidulha, tajjeb, ma jfissirx li hija xi varjetà ħażina, imma hija Ingliż li nitkellmu aħna l-Maltin, il-maġġoranza tagħna l-Maltin. Issa fl-ewwel perjodu ta' dan il-kuntatt mal-Ingliż, il-Maltin kif għadna lanqas kienu jafu kif tinkiteb il-kelma, il-kuntatt kien limitat. Allura kien jisimgħu sempliċement il-kelma kif jippronunzjawha bl-Ingliż boiler, Qisek fit-tarf għandek it-tarf ta' u l-Maltin din il-bojla spiċċat bajla. Il-ħoss fit-tarf interpretawh bħala a. Ġifieri l-kelma sabet reżistenza ngħidulha, reżistenza fuq żewġ livelli. Għandek il-livell ta' ħoss, il-ħoss qiegħed jinbidel minn bojl għal bajla, tinstema' ċar a fil-Malti, u anke fuq livell morfoloġiku, il-forma tal-kelma. Aħna il-Malti bħala lsien Semitiku, lsien Semitiku li hu mimli forom, forom tal-verbi, forom tan-nomi, forom tal-partiċipji, għandna ħafna nomi li għandhom din il-forma, konsonanti, vokali, żewġ konsonanti u vokali fl-aħħar, tajjeb, b'żewġ sillabi u bl-aċċent jaqa' fuq l-ewwel sillaba, bħal meta ngħidlek, Bitħa. Bħal meta ngħidlek bajda. U huma semgħu bojla u spiċċat bajla. Jiġifieri sabet reżistenza dil-kelma biex daħlet fil-Malti fuq żewġ livelli tal-inqas, fuq il-livell tal-ħoss u fuq il-livell tal-forma tagħha. Tajjeb ngħidu li dan mhuwiex xi proċess ġdid fil-Malti jew xi proċess rari. Proċess ta' dan il-poplu monolingwi li kien jipprova jinterpreta ħsejjes li qed jisma'. Eżempju oħrajn ngħidu aħna l-kelma skuna fil-Malti. Li fl-Ingliż hija skuna, tajjeb, għandek dak l-istess ħoss ta' bajla fl-aħħar, tajjeb, wieħed Ingliż ma jippronunzajekx schooner bħalna l-Maltin, tajjeb, kienu jisimgħu skuna u spiċċat skuna. Tajjeb ngħidu li kelma bħal pereżempju computer illum, fl-Ingliż dan il-kliem schooner, computer u boiler kollu għandu l-istess ħoss fl-aħħar. Tajjeb, li kieku kompjuter daħlet f'dan iż-żminijiet bħal bajla naf li konna ngħidu kompjuta. Imma bħal bajla, bħal skuna, imma il-fatt li llum nafu l-Ingliż, nafu naraw il-kelma miktuba dik li ER tal-aħħar aħna b'din il-varjetà ta' Ingliż Malti nippronunzjawha ER u allura ngħidulu kompjuter.
Kif wetkom l-ewwel, issa nixtieq naqsam magħkom xi eżempji li bħal bajla, skuna u serkin daħlu fil-Malti sforz il-mod innoċenti ta' kif missirijiet interpretawh. Ħanibda billi nsemmi tliet postijiet jew inħawi f'pajjiżna Żgur li ġieli smajtu pputirja l-belt u min jaf kemm-il darba għaddejtu minn taħt id-daħla ta' dan il-bieb li nbena fi żmien il-Gran Mastru De Paul. Jirnexxielkom tiddeċifraw minn fejn ġej dan l-isem? Ħa ngħidilkom. Putirjal ġejja minn porta reale, jiġifieri bieb irjali, proprju minħabba li hi daħla prinċipali u majestuża. Fil-Belt ukoll insibu d-Dewey Balli, bil-varjanti Duwa Balli jew saħansitra Diju Balli, li jinsab fin-naħa t'isfel tal-Belt bejn Triq il-Funtana u Triq San Ġużepp. Mhijiex sorpriża għalija li dan l-isem għandu aktar minn varjant wieħed għax dan juri li mhux kulħadd kien jisma' l-isem bl-istess mod. L-isem Dua Balli ġej minn Due Palle, jiġifieri żewġ balal. Nafu dan għax fi żmien l-Ordni ta' San Ġwann, Triq San Nikola kien jisimha Strada Due Palle u fi żmien il-Franċiżi Rue du Bal, jiġifieri Triq iż-Żewġ Balal. Żona oħra f'Malta li ġarrbet bidliet simili hi n-naħa ta' Fleur-de-Lys, qrib Santa Venera. Sforz kemm il-Maltin ma kinux midħla ta' ċerti ħsejjes u aċċenti, Dlonk fehmuha Furdulis, jew ġieli anka smajt Fjurdulis. U biex żgur ikolli l-barka tagħkom, ħa nagħlaq bil-kelma bezzjoni, li ġejja mit-Taljan benedizione. Għadni nismagħha f'xi familji meta l-ulied ikunu se joħorġu minn darhom u jitolbu lil ommhom biex tberikhom. B'dawn l-eżempji, Xtaqt nuri kif kliem twil, kliem b'aċċent jew ħsejjes strambi għal ilsien il-kelliem tal-lingwa spiċċa biex ġie adattat b'mod aktar faċli ħalli jsibuha eħfef meta jlissnuh u kif ngħidu bil-Malti idurilhom sew għal ilsienhom. Tlaqna nisimgħu l-aħħar parti tal-programm, b'Jużi Gatt jaqsam magħna tagħrif fuq il-kelma skrun u naraw ftit dik l-enne finali minn fejn daħlet.
Aħna nafu li it-Taljani meta jitkellmu l-Ingliż jisibu ħafna kliem stramb fil-sienhom għaliex ehm, l-Ingliż għandu ħafna konsonanti fil-lingwa, speċjalment kliem li jispiċċaw b'konsonanti fil-waqt li t-Taljani Jieħdu gost li kull kelma tispiċċa b'xi vokali, sewwa, ħa tinstema' isbaħ. Hu magħruf li meta jitkellmu l-Ingliż iżidu ħafna vokali għalxejn, it-Taljani. Aħna m'aħniex hekk, aħna bil-kontra, aħna neliminaw il-vokali. Jien naf, pereżempju, jekk ikollok kollega fuq ix-xogħol kun jommu Bonello, pereżempju kulħadd Bunell jgħid, immur għand Bunell, jew staqsi lil Bunell, pereżempju, jew kelma jekk kellha l-kunjom Pace, issir Paċ. Sewwa. Issa, mhux biss hekk, imma meta jkollna kelma li tispiċċa b'vokali, speċjalment tkun vokali barranija l-u maħtufa, tinstema' stramba f'ilsienna. L-iktar eżempju ċar huwa il-kulur blu. Sewwa. Illum ngħidu blu għax issa sofistikati ħafna, imma missirijietna meta kienu jsemgħu kelma blu kienu jdawruha blun. Sewwa, u din tant hija importanti li llum pereżempju għadna nużawha għalavolja naħsbu għandna sofistikati u blu ngħiduha wkoll, imma pereżempju inti tajt xtrajt miż bluna pereżempju, ma tantx għandek mod ieħor kif tgħidha sewwa, ma tantx tgħid xtrajt miż blu, sewwa, xtrajt miż bluna u għandi ħafna qomos bluni. Sewwa, issa, kelma oħra Maltija illi ġralha hekk, Hi din, ara, x'aktarx li l-Maltin f'kuntest marittimu, naħseb jiena, it-Tarzna, pereżempju, wara li spiċċaw il-vapuri tal-qlugħ u l-vapuri beda kollhom magna u l-magna tit xi ħaġa biex iddawwar fl-ilma sewwa, dawn raw ships Screw, din għadek trid tista' jekk tiggugliha ships, screw, itihielek. Alavolja l-kelma propeller hi iktar aċċettata llum imma a ship's screw tintuża sewwa. Ġifieri l-Maltin raw l-iskru tal-vapur l-ewwel darba, m'għandix dubju jiena, u bl-aktar mod naturali bħal minn blue għamlu bloon, minn screw għamlu scroon sewwa. Issa. Tant hu hekk li meta ħadu dil-kelma x'aħna ma kellniex kelma għal dak l-apparat u daħlet sewwa fil-lingwa Maltija. Meta raw issa ajruplan sewwa li jkollu skont il-moħħ Malti xi ħaġa simili, u da ħafna drabi jkollu iktar minn skrun wieħed, daħlet il-kelma skrejjen. sewwa tant kemm l-iskrun, is-salenna tal-iskrun hi importanti, sewwa il-plural daħal skej. L-istess kellna l-kelma skuna, pereżempju, qabel, u l-plural huwa skejjen. Minbarra li skola huwa skejjel, xkora huwa xkejjer, sewwa ġifieri storja huwa stejjer, jiġifieri konna tagħna f'tagħna hawnhekk meta meta għamilna l-iskrejjen. Din li aħna nisselfu kelma barranija u nagħmluha tagħna ngħawġuha u nagħmlu l-plural, Hi gustuża ħafna għax pereżempju għandna l-famuża kitla, pereżempju, dik kitla mill-Ingliż ħadniha wkoll, kettle, sewwa, u ġiet ktieli bħala plural minn għadu issa, ma ktieli, ktieli tgħid, mhux kitliet, sewwa. Jiġifieri huwa proċess dan li jsir komdu ħafna fil-lingwa. Ngħidu aħna jekk hemm kelma televiżjoni, ngħidu aħna. Hija ovvja li hija mill-Latin u allura t-Taljan għandu iktar dritt għaliha sewwa, imma xi ħadd jgħid television minflok. Dak hemm xi ħadd qed jagħmel żball? Le, hux kemm television u kemm televiżjoni tnejn huma tajbin, imma l-lingwa, il-lingwa qed iddawwar il-biċċa skont il-mod ta' kif ta' kif tħossha hi. Jiġifieri meta lingwa, inkluż il-Malti, jissellef kelma oħra li mhix tiegħu mingħand xi ħadd, Jgħawwiġha f'ilsienu biex tkun komda għalih u anki forsi jtiha tifsira tikka differenti mill-istat oriġinali tagħha. Dak huwa sinjal ieħor li l-lingwa għadha ħajja u tipproduċi.